O'n i'n meddwl swn i'n ca cadw y gweddistrau yn hirach na hyn, ond diolch i Rhys. Um, os na rhywun eisiau eista yng nghadair Betsan Powys, fan hyn, mae'n rhydd. Dydy Betsan yma'n dod, mae, mae, mae newydd textio. So. Os yw rhywun ar Twitter yn ffind allan be mae Simon Brooks yn ddeud, achos da ni eisiau gwybod os ydy o'n cael aros yma neu beidio at yr ail hanner. Um, mae gen fi, dwi wedi ffeindio'n ddiweddar, mae gen fi chydig bach o rhyw um, hoffter, um, dim gweith yn ffetish eto, mae'n hoffter o um, uh, service stations ar, um, ar uh, motorways, beth i motorway yn gyfan gyda? Traffordd hwnna, ie. A ni jyst yn testio chi uh, yeah. Service stations ar darffyrdd. Beth i service stations yn Gymraeg? Gwasanaethau, services. A, um, mi o'n i mynd i fyny i'r Alban uh, diwedd, diwedd Mai. Um, a wnaethon ni stopio yn, yn mewn lle uh, rhamantus iawn, uh, sef Warrington Lym, neu Warrington Line, sydd da ni ddeud o, dwi'n gwybod, ond dyna lle oedd o, lle hyfryd, Rhwng yr em chwech, em pump deg rhywbeth ac em chwe deg dau, lot o rheina. Um, a maen nhw'n llefydd ofnadwy o um, odd ac eccentric a llond o pobl yn mynd a dod. Um, Felly, dyma breuddwydio mewn drive-thru. Mae pawb ar drannau ar y cyffyrdd y dyddiau hyn. Neb yn annwylo'r daith, dim ond rhuthro i'w man gwyn a'r ddisberod yn barhaus ar ei hyd. Ond i'r rhai blinderog, di-hafan yn ein plith, mae lle i fwrw llidded nad yw'n rhydd. Services two miles yng nghesail y cyffyrdd glud. Lle sy'n gyfarwydd rhwng dieithriaid sy'n annwyl, lle i gyfaddef ein dyheadau blin a sibrwd pob perwyl sy'n gyffredin rhyngom. Am y troeadau a wnaed, am y milltiroedd a ddaw, yn boenus o obeithiol, a sgrial y traffig tu draw i'r troad nesaf yn gwefru trwom. Mwytho llai'n galed, llithro rhag stwrio yn yr heol, dilyn y llinell wen yn ofalus, defodol, a chael yn gusan sgarled, egwyl sy'n bersawr ar wddw'r cyfnos, yn llenwi'r ffroenau yn ben ysgafn o agos, sy'n hudo rafradlon henon gymuned. Rhai'n byw i wario ac wedyn ffarwelio, rhai'n lletya nhad hebddi neu hebddo, rhai'n chwilio am westai, ambell latai, rhai'n pendwmpian mewn car, criw'n heidio i'r bar, rhai'n codi gwydr, rhai'n darllen papur, yn llowcio cwrw, yn torri'r garw, yn chwennu'ch cariad, yn ofni siarad. Rhai'n cario'r felan, rhai'n mynnu cloncian, y ferch sy'n gweini peth tebyg i goffi, y gweithiwr gwallt brân sy'n sgubo'r lloriau sy byth yn lân, a'r rhai sydd am wylio'r cyfan yn mynd heibio mewn oedfa fer sy'n tynnu i'w chôl cyn i'r bore a'i siwrna ein dwyn ni yn ôl. Daw llwnc destun o gyfeiriad anystywallt y truckstop. Mae cyfoedio yn unos yn gyfeillion oes? Does nam angen i neb yn fan hyn gario croes. Mae'r traffig di-baid yn profi bod y tu hwnt i'r ysbaid ein llwybrau'n ddiddiwedd, a heb chwilio na chael, mae mwy na chynddaredd ym mhatrymau mynd a dod.